Уӕ бон хорз уӕд Ирыстоны кувӕг адӕм!
Ног азы хорзӕх уӕд!
Мӕнӕ иудзинады мидӕгтӕ рауагътам ног къӕлиндар, бирӕ йыл бакуыста дзуары лӕггадгӕнджытимӕ, хистӕртимӕ. Фароны къӕлиндарӕй гыццыл ӕндӕргъуызон ивддзинӕдтӕ дзы ис ӕмӕ Йыл мӕнӕ бирӕ фӕкуыста Хъалӕгаты Елбрус мӕ ныхасы барӕмдӕттӕм мӕ зӕгъӕд куыд у куыста. Божий Толик.
Махӕн иудзинадӕн у фӕндзӕм къалендар. Ӕмӕ къалендар ӕддӕмӕ ма ныффыстам мӕнӕ ахӕм брошюрӕ, цӕмӕй адӕм зоной бӕрӕгбӕтты нымад куд у мӕ номхыгъд, уый. Уый тыххӕй мӕ бирӕтӕй нӕ фӕмбарынц, куыд у нымад, уый. Мах ацы къӕлиндар скодтам, афтӕ мӕ чырыстон динӕй хицӕн у. Бирӕ рӕдыдтӕ цӕуы иннӕ къӕлиндӕрты, уый тыххӕй мӕ бӕрӕгбӕттӕ баст цӕуынц чырыстон динмӕ. Махӕн ахӕм рӕдыддзинад нӕ къӕлиндары нӕй. Толик Табош.
Рады цъина, зӕгъӕм, мын ахӕм уагӕвӕрд тыххӕй загътай, ацы уагӕвӕрд чи у, уый ӕмбарын кӕны, куыд нымайгӕ сты бӕрӕгбӕттӕ мӕнӕ числотӕм гӕсгӕ нӕ, фӕлӕ къуырийы бонтӕм гӕсгӕ. Ацы уагӕвӕрды уыцы фыст ис, ууыл стыр куыст бакодта Телбрусы бузныг уын уӕд, уой ныр. Ӕндӕр къӕлиндартӕ чи сты, уыдон ӕр Ӕркастыстӕм, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, мӕнӕ Стыр Ныхасы къӕлиндар дӕр федтам, стыр хатыр сӕ курӕм, нӕ хистӕртӕ сты мӕ бахатыр кӕнӕнт, кӕстӕр хъуамӕ хистӕрӕн зондамонӕг ма уа, фӕлӕ-иу нӕ фыдӕлтӕ афтӕ загътой, зонд хистӕрӕй кӕстӕры сӕры мидӕг нӕу, зӕгъгӕ. Ахӕм ныхас дӕр ма-иу загътой, дыл ӕй кувӕг кӕнын у, рӕстӕй уацхӕссӕг кӕмӕн у, зӕгъгӕ. Йемӕ мӕнӕ иу ахӕм стыр рӕдыд куадзӕн, ӕстдӕсӕм апрелы хъуамӕ уа куадзӕн. Мӕнӕ ирон куадзӕн куыд вӕййы афтӕ. Ерӕй ам та фыссынц дыккӕгӕм майы. Майы мӕйы иу уӕвӕн нӕй никуыд уый тыххӕй мӕ уый у мӕрдты мӕй йӕ хуыдтой нӕ фыдӕлтӕ дӕр. Стӕй мӕй мысӕнмӕ иу нӕ кувӕнбон чи у, куадзӕнӕн йӕ мидис у нӕ дунейы базмӕлд, нӕ азы равзӕрд, нӕ азы мидӕг ног хор цы рзайа, ног дзы цы рацӕуа адӕмӕй, сывӕллонӕй ӕндӕрӕй, уыдон тыххӕй кувын фӕхъӕуы. Мах та ер майимӕ куы кувӕм мӕрдты боны, уӕд мӕнмӕ гӕсгӕ, ӕвӕццӕгӕн, ссӕдзӕм азы мӕрдхъуаг нӕ баййӕфтам, алырдыгӕй дӕр дунейы ӕвзӕрдзинӕдтӕ уыди мӕнӕ ацы низты тыххӕй. Йӕ растдӕргӕнгӕ кӕй зӕгъын хъӕуы, сдӕсӕм апрелы хъуамӕ уаид. Ӕмӕ сӕ стыр хатыр курӕм дыккӕгӕм майы Цӕй зӕнӕй хъӕу раст нӕу. Иннӕрдыгӕй мӕ ныд Хосты Уастырджийы. Хосты Уастырджийы быны лӕг кӕддӕр бирӕ фӕгӕй кодтон, стӕй кӕн нӕ, уӕдӕ йӕр куыд ӕй зонын, уымӕ гӕсгӕ Хосты Уастырджийы бон ӕхсӕзӕм мӕйы никӕд уыди, мӕхи зонынхъом куы фӕдӕн, уӕд. Ам та йын фыстой ӕхсӕзӕм мӕйы, зӕгъгӕ. Йӕ бонтӕ мӕнӕ Джоргуыба куы вӕййы, уӕд вӕййыд хост Уастырджийы бон. Уастырджийы бон зӕгӕдӕрӕй афтӕ хонынц. Галдӕр дзы иу гьод ргӕвстой мӕ гьод у. Афтӕ. Уый дыккаг. Ну, мӕнӕ Хетӕджы бон тыххӕй уызӕн ис азӕлстӕн, фарон бирӕ фӕдзырдтой, фӕныхас кодтам. Куыд хъуамӕ уа къуырийы бонтӕм гӕсгӕ нымадзӕг адон та ногӕй фӕстӕмӕ мӕнӕ числотӕм гӕсгӕ куыд вӕййы чырыстон нымадмӕ гӕсгӕ ахӕм нымадвӕцӕн бакодтой ӕмӕ цыппӕрӕм июлмӕ ӕрхастой иуӕндӕсӕм дыккаг къуырийы хъуамӕ уа ацы аз афтӕ ййафы ну бахатыр кӕнут хатыр кӕны курӕм уӕ фӕлӕ рӕстмӕ гӕсгӕ куыд у йӕ мах нымадмӕ гӕсгӕ стӕй хур куыд цӕуы мӕ стъалытӕ мӕй куыд зилы уымӕ гӕсгӕ нымайӕм мах ӕмӕ йӕ рӕстаг дӕр афтӕ у кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы бахатыр кӕнут уымӕй афтӕ Уотер уой дарддӕр ку зӕгъӕм, уӕд къӕлиндартӕ изӕнӕй хъӕуй еууилдӕр дӕр мах къӕлиндармӕ дӕр кӕмдӕр цидӕр рӕстдзийнӕдтӕ, ӕвӕццӕгӕн нӕй. Мӕнӕ совершенствӕзӕг афтӕ се ппӕтӕй зӕгъӕн нӕй, цӕмӕй совершенство уа, уой туххӕй нурма бирӕ бакусын хъӕуы. Фӕлӕ мӕнмӕ гӕсгӕ ацӕм унаффӕ хорз уаид ӕмӕ Ӕппӕт Ирыстоны мидӕг дӕр, мӕнӕ стыр ныхас, нӕ хистӕртӕ сты мӕ афтӕ куы бакӕниккой уыдонӕн, уӕддӕр сӕ бон фылдӕр у мӕ ӕмӕ алы комы дӕр, алы хъӕуы мидӕг дӕр, стӕй алы быдыры хъӕуты мидӕг дӕр чи цы бӕрӕгбон кӕд кӕны, къуыримӕ гӕсгӕ уыдон фыст куы рцӕуиккой, мӕ уыдоныл куыст куы рцӕуид, чи йӕ куыд кӕны ӕмӕ йӕ кӕд кӕны, Мӕ цы кӕны, зӕгӕ, уӕд ӕвӕццӕгӕн мӕмӕ гӕсгӕ иу ӕвзаг ссариккам, ӕрцахсиккам, иу, иу хъуыддаг, иу зинад нӕм суаид. Ӕндӕр алчидӕр афтӕ къӕлиндартӕ къӕлиндартӕ куы кӕна, уӕд адӕмы иутӕ иуырдӕм галиу кӕнынц, иннӕтӕ сӕ рӕстырдӕм кӕнынц, мӕ сӕ чичердӕм кӕны. Уый бӕрӕг нӕй, мӕ уой хорздзинад нӕу, мӕ бахатыр кӕнут уой тыххӕй. Я Red Blue-сы зӕгъ-ма, Мӕнӕ алчи кӕй скодтат, мӕнӕ нымад цӕуы уыдон тыххӕй. Вот, мӕ адӕм дӕр зоной. Цӕмӕй адӕм хуыздӕр базоной, уый тыххӕй ныффыста мӕнӕ бӕрӕгбӕтты номхыгъд ӕмӕ сӕ нымад. райсӕнӕй ис иудзинады, на адрес у Кырджалийские три. Мом алы сабаты дӕр дӕс сахатӕй, дыууадӕс сахатмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсӕм. Ӕрбацӕудзыстут, мӕ уыййацы календармӕ номхыгъд балӕвар кӕндзыстӕм. Ӕмӕ Базонгӕ уыдзыстут семӕ, гъер куыд фыст сты кӕрӕдзимӕ, гъер бӕрӕгбӕттӕ нымад цӕуынц хурхӕтӕнтӕй хурхӕтӕнмӕ. Ӕмӕ къуыригай кӕрӕдзимӕ баст сты. Гъер зӕгъӕм, куадзӕнӕй кӕрдӕгхӕссӕнмӕ цӕуы авд къуырийы. Мӕ афтӕ дарддӕр бӕрӕгбӕттӕ иуылдӕр кӕрӕдзимӕ баст сты. Нӕ нымайынц афтӕ, мӕнӕ фыццаг хуыцаубон, дыккаг хуыцаубон, хъуамӕ бӕрӕгбӕттӕ иу хурхӕтӕн, иннӕ хурхӕтӕнмӕ кӕрӕдзимӕ баст цӕуой. Ӕмӕ къуырийы бонтӕм, Уациллайы бон алчидӕр зоны, кӕнынц къуырисӕры, Уастырджи бон, дыццӕджы. Мӕ афтӕ дарддӕр. Мӕ цӕмӕй рӕдыддзинад ма цӕуа, уый тыххӕй хурхӕтӕнтӕ нымайын хъӕуы. Хер бӕрӕгбӕттӕй мӕймӕ бӕстыл ӕрмӕстдӕр Нафы бӕрӕгбон йӕ хорзӕх нӕ уӕд, ӕмӕ Ирыстоны иу Къӕлиндар кӕнын куыд райдайой, Хуыцау йӕ ахӕм арфӕ ракӕнӕд. Бузныг. Цау зӕгъӕд, Ирмӕнӕ ацы бӕрӕггӕнӕн ӕмӕ йӕ куыд нымайӕм, уымӕ гӕсгӕ алы бӕрӕгбонӕй бӕрӕгбоны ӕхсӕн цал къуырийы, цал боны йой уойнымайы ӕмӕ йӕ Фыццаг райдианӕй йӕ кӕронмӕ кӕм цы дӕрддзӕг и, уомӕ гӕсгӕ, афтӕ нымайгӕ сӕ хъуамӕ цӕуой ӕмӕ хур дӕр уомӕ гӕсгӕ куы цӕуы зымӕгон хурхӕтӕнӕй, сӕрдыгон хурхӕтӕнмӕ, стӕй фӕстӕмӕ зымӕгон хурхӕтӕнмӕ, афтӕ ӕнӕхъӕн афӕдз дӕргъы нымад хъуамӕ ирон адӕмы нымадмӕ гӕсгӕ хъуамӕ афтӕ цӕуой. Ӕндӕр мӕнӕ чырыстон къӕлиндартӕ кӕй зӕгъын хъӕуы, мӕнӕ числотӕм гӕсгӕ цӕуы, ӕмӕ афтӕмӕй иннӕйы нымайӕн, уӕд нӕ бӕрӕгбӕттӕ чи сты, уыдон ахаудзысты, вообще дӕр кӕм не мбӕлы, ахӕм бынӕттӕм. Ма бахатыр кӕнут, кӕд истӕмӕй фӕрыд стӕм, уӕд.
Мӕнӕ ма фарстой Толик бирӕ, бирӕ адӕм фарста мӕнӕ Уастырджи бӕрӕгбонты фарон цӕмӕ ныддихтӕ сты. Иутӕ йӕ кодтой къуыри раздӕр, иннӕтӕ къуыри фӕстӕдӕр. Уый дӕр мӕнӕ кӕй кой кӕнӕм, уый тыххӕй у. Йе рвитӕн чи у, Уастырджийӕн уый декабрьмӕ ахызтис. Уымӕн, конечно, иу бон у, мадам, ницы хъыгдар у изӕгы. Хъыгдаргӕ ӕмӕ скӕнӕд, фӕлӕ куыд ӕмбӕлы, афтӕ нымӕт уже йӕ бынатӕй фӕиппӕрс ис. Нӕ сӕу хур чи у, уый махӕн нӕ бон бауромӕн нӕу, стъалытӕ дӕр нӕ бон бауромӕн нӕу. Уыдон куыд цӕуынц, уымӕ гӕсгӕ ӕвӕрд хъуамӕ цӕуой, бӕрӕгбӕттӕ чи сты, уыдон. Мӕ афтӕ рауадис, ӕмӕ Гыццыл галиудзинад сырӕзти, йе рвитӕн чи уи декабрьмӕ ахӕццӕ ис. Бӕрӕгбонӕн та йӕхи бонтӕ куы нӕ уой, йӕ кувӕн боны стъалытӕ, хур цы бынаты лӕууынц, йӕ уыцы бынаты гьеуӕд йӕ тых чи у, гьеуӕд фӕцӕуы. Ныхас куывдӕн дӕр гьеуӕд йӕ уӕларвмӕ гьеуӕд фӕхъуысы, хуыздӕр гьеуӕд кӕны зӕгӕ. Ну, уый мӕнӕ куыд фӕзӕгъынц, мистикӕмӕ хауы, зӕгӕ, фӕлӕ нӕ фыдӕлтӕй уӕ афтӕ нымадтой, мах ам зондахасты уыдысты.

ӕрвыстой, скодтой йын фыссынц бирӕтӕ, фыссынц Уастырджийы рвитӕн бон, кӕнӕ Уациллайы рвитӕн бонмӕ, дон кӕдӕм рвитынц? Ну, рвитӕн, зӕгъы, сӕрмагондӕй афтӕ зӕгъӕн нӕй, мӕнӕ дзуары Уастырджийы рвитгӕ ничи акӕндзӕнис. Фӕлӕ йӕ бӕрӕгбон чи у, ой, куыд скодтой, йе скондӕй йӕ кӕронмӕ, уый йӕ кӕроны бӕрӕгбоны арвитынц, афтӕ бӕрӕгбон ахицӕн изӕрӕй рӕстӕг ацыдис, ме арвыстой ацы изӕры афтӕ ӕндӕр. Уастырджи йын арвитдзӕн, стӕй Уациллайы дӕр нӕ арвитдзӕн, ӕви дын дӕхӕдӕг йӕхӕдӕг дӕр арвитдзӕнис. Афтӕ, мӕ бахатыр кӕнут, уымӕй Растдӕр цы у, уый ууыл архайын хъӕуы Ирыстоны мидӕг. Мӕ кӕрӕдзийы ӕмбарӕм, мӕ кӕрӕдзийыл нӕ ныхас цы бада, Дунедарӕг иунӕг кадджын Хуыцау ахӕм арфӕ ракӕнӕд, стыр ныхасӕй хатыр курӕм, фӕлӕ иу куы кӕной, уӕд-иу гыццыл мӕнӕ йӕ кӕстӕр дӕр, йӕ хистӕр дӕр, искӕйты дӕр-иу афтӕ куы афӕрсиккой, галиудзинад бӕргӕ нӕ уаид, уый, фӕлӕ гӕнӕн нӕй, ну, хистӕр зондамонд нӕ хъӕуы,